Tħarsux lejja daqs li kieku għandi l-pesta, daqs li kieku jien xi kriminali. Qabel tiġġudikawni, araw sew x'inhi l-istorja tiegħi. Jisimni Joanne. Meta kelli ħmistax-il sena bdejt noħroġ ma' sħabi tal-istess età tiegħi. Kont għadni l-iskola U għalhekk kellix nistudja ħafna. Biss fi tmiem il-ġimgħa kont insib ħin niddeverti wkoll. Meta spiċċajt l-iskola sekondarja għamilt l-eżamijiet u mort tajjeb ħafna fihom. F'moħħi kont qed infassal pjan għal ħajti, inkompli nistudja ftit ieħor biex insib xogħol tajjeb u aktar 'il quddiem nibni familja. Fis-sajf ta' bejn il-Form Five u s-Sixth Form, Iltqajt ma' Ruben, ġuvni mir-raħal tagħna, li kien xi tliet snin ikbar minni. Kont ilni nafu, imma qatt ma kelli interess fih, sakemm darba stidinni għal drink u jien aċċettajt. Bdejna noħorġu flimkien, iżda meta kienu saru jafu l-ġenituri tiegħi għamluli xenata. Qaluli li kont għadni żgħira wisq. Se nirrovina ħajti. Qalbi ħessejtha ħierġa meta ndunajt li ma jridunix aktar niltaqa' ma' Ruben. Kunsirt inħobbu u nemmen li anke hawn bqajna niltaqgħu bil-moħbi u darba ddeċidejna li nagħmlu xi ħaġa biex inġegħel il-ġenituri tiegħi jibdlu fehmthom. Fthemna li nġibu tarbija fid-dinja, tarbija tiegħi u tiegħu biss. Għamilna dak li ġiena f'moħħna. Meta għedna li l-ġenituri tagħna ħaduha bi kbira, omm u missier Rubin riedu jżommu t-tarbija, imma ommi u missieri bl-ebda mod ma riedu jafu. Qablu li għandha titwieled u tiġi adottata. Kont għadni taħt it-tmintax-il sena u ma stajtx niddeċiedi għalija nnifsi. Kelli ħames xhur tqala meta ħassejt uġigħ kbir. Kelli korrament, tlift it-tarbija. Ommi u missieri ferħu. F'għajnejhom rajt sodisfazzjon. Meta laqt it-tmintax, tlaqt mid-dar, bla ma kont naf fejn sejra, għand min ser norqod. X'jimpurtani, ħlift li mpattijielhom. Ktibtilhom ittra u ħallejtha d-dar. Meta huma ma kinux hemm, naf li fettxewni U riduni mmur lura, missa kelli l-età tiegħi u ma setgħux iżommuni. L-unika post fejn sibt kenn kienet id-dar ta' waħda prostituta. Forsi kieku fittixt ftit aktar xortija, kienet tkun aħjar. Għall-ewwel ġimgħa kollox wartu żahar, iżda kemm żeddum tiekol u tixrob ta' xejn. Dik li offrietli s-saqaf fuq rasi, issa offrietli wkoll ix-xogħol. Bdejt naħdem jien ukoll f'dik id-dinja li ma tafx limiti. Għaddejt ħmistax-il sena f'dik il-ħajja u meta ħassejt li nixtieq insib xogħol mit-Tnejn sal-Ġimgħa f'xi fabbrika, sibt il-bibien kollha magħluqin. Ftit ilu ġejt wiċċ imbwiċċ ma' Ruben, dak li kont inħobb żużiti, u waqaf ikellimni. Qalli li hu illum iżżewweġ u jinsab kuntent ma' martu u ż-żewġ uliedu, imma qalli wkoll li ħa jipprova jsibli xogħol fejn jaħdem hu. Illum huwa l-jum fejn irbaħt l-inġustizzji u d-diskriminazzjoni kollha li saru miegħi. Illum tħarsux lejja bħala Joanne, il-mara tat-triq. Imma bħala Joanne, il-ħaddiema onesta. Illum arawni bħala Joanne, li difnet il-passat u bdiet ħajja ġdida.